CNA le ZRA karlak ah kahdohnak a chuak. ZRA pakhat a thi. Chinram kulh khuapi pathum ah helicopter a tum. Dimosu kahdohnak ah KNDF ralkap pahnih an nunnak a liam. Karenni ah sac ralhrang nih zarhhnih chung ah mipi sawmli leng an thah hna. Cia inn saihci ah hliamtuarmi la ding le eidin chan dingmi a kalmi mawṭaw kahdohnak ah sac ralbawi pakhat tel in minung pahra an thi. Kalemih thong inn ah Chin mino pakhat a nunnak a liam timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Tualchung thawng CNA le ZRA karlak ah kahdohnak chuak ZRA pakhat a thi. March ni kul ni thum zing suimilam pasarih le minit hlei nga hrawngah Chin National Army le Zomi Revolutionary Army cu Chin ramkulh chung hmunhma pakhat ah kaphnih kar kahdohnak a chuak i ZRA hriamtlai pakhat a thi. Hriamthil zeimawzah an lak khawh tiah kan theih. Chin National Army nih ZRA sinin MA tiri meithal zuun khat, kuan fangza le sawmruk, kuan bawm pahnih, Bom pakhat, namte pakhat, phone pakhat le power bank pakhat hna an lak khawh tiah theih a si. Hi kahdohnak ah Chin National Army in hliamtuarmi le nunnak liammi an um hraw lo tiah theih a si. Chin ramkulh khuapi pathum ah helicopter a tum. March ni kul ni thum chun ah Chin ramkulh Hakha khuapi, Falam khuapi le Tidim khuapi hna ah helicopter a tum tiah tualchung mi nih an langhter. Falam khuapi in chuahnak hmunhma ah Chin miphun hriamtlai phu fonh le sac ralhrang karlak ah kahdohnak fakpi a chuak tiah kan theih. Ramchung thawng Kalemil thonginn ah Chin mino pakhat a nunnak a liam. Skyram ṭhen Kalemil thonginn ah kum hnih chung thong thlak ding in sac ralhrang nih bia an chahpiakmi Chin mino salai Lalpansanga cu March ni kul ni khat ah ruah lo pi in a nunnak a liam tiah a chungkhar hna sinah theihternak an tuah. Salai Lal Pansanga hi Chin ramkulh Falam peng Mualzual khuami a si i CDM tuah ding in forhfialnak a tuah. Amah pumpak zong duh lonak langhter in lamzawhnak a tuah ti ruangah sac ralhrang nih pohmah zanga le panga in kumhnih chung thong thlak ding in thonghnih kuluthum February thla ah Kalaymyo thong inn ah bia an chahpiak tiah theih a si. Salai Lal Pansanga hi a thihnak ruang hi theih a si rih lo. A ruak cu a chungkhar hna nih an lak i an khua ah an vui tiah kan theih. Ciainseihci a hliamtuarmi la ding le din ei ṭhan ding in a kalmi mawṭaw kahdohnak ah sac ralhrang ralkap bawi pakhat telh in minung pahra an thi. Karen ramkulh KNU battalion paruk nih an ukmi Ciainseihci ah sac ralhrang hliamtuarmi la ding le din ei ṭhan ding in a kalmi mawṭaw cu KNLA PDF fonh nih an kah hna caah ralkap bawi pakhat tel in minung pahra an thah hna tiah theih a si. Chiah Inn Seihci peng sac ralhrang hmun pakhat ah din ei ṭhan ding le hliamtuarmi phur ding in a kalmi mawṭaw cu March ni hleiruk ni hleisarih ah voikhat an kah hna. March ni kul ni khat ah voikhat KNLA le SOF ṭangṭi phu fonh nih an kah ṭhan hna tiah theih a si. Kahdohnak voihnih chungah hin sac ralhrang bawi pakhat tel in minung pahra tluk kan thah hna pinah hliamtuar mi an um. MA1 meithal pathum, MA2 meithal, mechingkam pakhat a dihlak meithal pali kan lak khawh tiah SOF in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Demosu kahdohnak ah KNDF ralkap pahnih an nunnak a liam. Kaya ramkulh Damosu nichuahlei kahdohnak ah KNDF in pasalṭha minung pahnih nih ram le miphun caah an nunnak an pek tiah KNDF battalion pahra nih nihin ah cathanh an chuah. KNDF battalion pahra in ram le miphun caah nunnak a petu pasalṭha pahnih hna cu KNDF nih upatnak sangbik kan in pek hna i tantakmi chungkhar hna zong kan in ngaihchiatpi tuk hna tiah an langhter. Atu thla thawkka in Karenni ramkulh chungah rallam sialmi sac ralhrang pawl an fah tuk caah Dimosu, Pheikhung, Mube le Pinlawng peng hna ah tualchung hriamtlai phu fonh nih an kah hna caah sac ralhrang zakhat hrawng an thi cang. KNDF ṭangṭi phu fonh in pasalṭha minung panga an nunnak a liam. Rallam sialmi sac ralhrang kahdoh dingah hriamnam hna kan herh caah mipi nih a lamkip in ṭanpi kan herh tiah KNDF nih cathanh an chuah. Karenni ah sac ralhrang nih zarhhnih chungah mipi minung sawmli leng an thah hna. Karenni ramkulh chungah February ni kul ni sarih in March ni hleihnih zarhhnih chungah sac ralhrang nih mipi minung sawmli khat an thah hna i minung hleili an tlaih khih hna tiah Karenni miphun zohkhenhtu Social Association phu nih thawngthanhnak an tuah. March ni kul ni thum zanlei suimilam pali le minit sawmthum tluk ah Karenni ramkulh Bawlakhe pengkomh chung mipi hna nih rian an ṭuannak hmun pakhat cu sac ralhrang nih Jeek vanlawng in bom an thlak hna caah mipi pahnih an nunnak a liam i minung pathum nih hliam an tuar tiah theih a si. Atu bantuk thil a cangmi ruangah Bawlkheepha sawng lampi le Bawlkhe yuatit lampi hna cu can karlak chung phihkhar chung a si tiah Bawlkhe PDF nih thanh ca an chuah. Lai Shu ah bomb puahnak a chuak tualchungmi minung pahnih nunnak a liam pahnih hliamfaak an tuar. March ni kul ni thum zinglei sang ah Shan ramkulh Lashu peng Netso pengkomh Kungsung khua ah bomb puahnak a chuak. Tualchungmi minung pahnih nunnak a liam pinah pahnih hliamfaak an tuar tiah theih a si. Kungsung khua tualchungmi minung pali nih bomb a puak rih lomi cu an khua inn mengkhat tluk aa hlatnak hmun pakhat ah an hmu i bomb hrial ding in hmun dang kal an i timh bak ah a puahhnawh hna tiah theih a si. A hmun ah minung pahnih nunnak a liam. Pahnih nih hliamfaak an tuar. A puak ri lomi bom an hmuh in hmun dang i ṭhial an i timh lioah a puahhnawh hna hi a si. An dihlak hin tualchung mino an si hna tiah ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Bom puahhnawhnak in hliam tuarmi pakhat cu a mitkhattelei a sung i pakhat nih a taksapum dihlak ah hliamfaak a tuar tiah theih a si. Nunnak liammi pahnih le hliamtuarmi hna hi kum kul le kum nga in kum sawmthum karlak tluk an si hna tiah an langhter. Hi hmunhma ahhin zarhkhat chung hrawng kahdohnak a um ti lo tiah theih a si. Kungsung khuami nih an chim ning cun hi hmunhma ahhin a puak rih lomi bom a um rih tiah an chim. Ramleng thawng Mizoram ainak khupong minung pathum thahmi kong ah CDF Mindat he kan i pehtlai lo tiah an chim. Mizoram Saiha pengkomh Aina Khupawng i nu pakhat le pa pahnih thahmi kongah CDF Mindat nih kanmah kan si lo thil sining zong a rauh hlan ah thanh ca kan chuah te lai tiah March ni kul ni thum ah ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. A luancia March ni hleikua ni ah Aina Khupawng ah nu pakhat le pa pahnih hna cu thah an tong. Mah cun kul ni thum an ruak cuh lak in Saiha khua lei ah tlunpi an si tiah CYLA chairman Hlun Pa nih a chim. Hi thawngpang cu social media ah a kai bantuk in kanmah CDF mindet kan si lo. Mah cun Saiha puaisa pawl he pehtlaihnak a ngeimi Myang PDF pawl sin zong ah kanmah he kan i pehtlaihnak pakhat hmanh a um lo tiah ṭha tein kan i chawnbia cang. Mipi theih in thawngthanhnak zong kan tuah te lai tiah CDF Mindat chimphuannak nawlngeitu pakhat nih a chim. Hi kong he pehtlai in CDF Mindat lei zong nih thil dik le thil hmaan a chuah khawh nakhnga bawmhchanh ding in kan i zuam lai. Thil sining theihfian loin social media ah minchiatnak kong an ṭialmi nih mipi he pehtlaihnak a hnursuan khawhmi a si. Mah pinah Mizoram ah aa dormi ralzaam ca zongah poipang a chuak khomi a si tiah CDF Mindat upa pakhat nih a chim chap. Karing Rose Love Story i Mintami nu Lida he cu pasal a ngei cang lai. Vawleicung pumpi huap in zohmi le uar ciomi Karing Rose Love Story i Mintami nu Lida he kum sawm thum le kum riat cu a tlangval pa khi popsitar chuai dong ut he kum riat chung an i zulh hnu ah a ra laimi meithla niruk ah khin kutsih lehthahnak tuah an timh tiah theih a si. Lida-he hi a larhnak caan a sau ngai cang i atu cu kum sawmthum le kum riat zong a tling ve cang. A pasal ding K-pop star hlasak thiam Choi Dong-wood zong hi kum sawmthum le kum riat a hman liopi a si ve. Asinain nu nih hin a thla in tlawmpal a nau deuh tiah theih a si. Lida he hi April hleikua thongkhat zakua sawmriat kua khan South Korea Seoul khuapi ah a chuak i Choidongwut tu cu November nakua thongkhat zakua sawmriat li ah a chuak ve. An pahnih hin South Korean Seoul ah a chuak vevemi an si. An pahnih in kutsih lehthahnak an tuah dingmi Instagram ah hmanthlak he an tarlangh i mipi nih cun an i um cang rua tiah an ruah hna. Asinain Mah ti an tuahnak a ruang cu South Korea kalphung pakhat a si caah tuahmi a si tiah theih a si. Tuzan lei kan thong chimnak cu mah vial hin kan donghter rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm tuk. Lungli post Facebook page le YouTube channel ah follow le subscribe rak kan tuah piak cio ding in kan in sawm hna.